khetesi ti ka ni nghena ka noko noko hi ka hi twa ku ni vamani va nga kano kani ku va endzhaku leyi mitirho yo masaseka leyi ntlawa wa kona wu nyumile njhani mina ni mina xavani maxisani ni kwala gondweni ni chairman we fuxayi ni mina rhuti makondo ni veke ntlawa we fuxayi egondo

Mm, a swa tsakisa na tshemba mo va twile mavito ya vona nakambe bya hi tsikela loko loko wena wa ha kota ku vulavula ni ni van'wanyani va kona van'wana va nga salela kwalaho ake sweswi a yi tweni eku hi mhakeni yini va sungulile mitirho yo saseka leyi ta sangula ku twa kusuka ka mhani lovumhani wa john a kusuka kwalaho hi ta twa kusuka ke murhangeli wa vona bava matisani a yi tweni kusuka ka vona kuma le ka geti mali se loko hi vonde ku mali hi nga yi kuma njhani yo tshama hasi ni madumeni ya hina varimisi va hi dyondzisa hi landzela leswi va nga vula hi ku mali ya kusiwa kuma le ka geti mali hi vonile ku timali ta hi hlupha hi ku betere hi rima masimu ni hinkwaswo sweswi hi endlaku swo fuya leswi hi ku hi ta kota ku tlakuseta vana va hina ku va dyondza xikolo va tlakukavo ku kota van'wani vana ku pfumaleka ke mali e swi kahle ku mali yi tshama yi pfumaleka hikuva yi ta nyika vanhu a tindzondo to saseka hikuva sengela mitirho yo saseka a yi swa khesiwa ni mina phasi mandzovuteni senseka ya mahlweni na nongonoko swa vutomi ma kota kambe ku yi khoma aka landani hi landeni ke facebook ma kota ku yi enghisa ke youtube ne ke soundcloud laha va nga swi kotaka a ke sweswi pfukani hi twa a ekusuka ke ni tlule ku va ni risimu va nga na yona a va rhimaka mavele va cukelaka ku ta nikisana hi ku ta xavisavo ke sweswi ka ni yingisela karhi ka tsotsowani elija mana sofiya va hi hlamusela hi rheve lesimu ni ku hi tihi tihlupho va nga hlangana na tona hi ku rhima ka vona E, lomu ke ku ri va ka hina hi hlangane ni hlupheko ku pfula ya le ka yina ngopfu loko yi ya le ka yina ngopfu hi felevo ku rima hi kota leswi pfula yi nga la ka yina ngopfu kambe sweswi kwala yi nga ta hi ta rima mavele ya hina se a endla nga a hlongane ni ku tswotswiwa a nga fana na nghendlela wo sangula ke lawa nga sangula hi mhaka ku hi ti ta titimela vo tindhaku hi hi kambe hina xiwukele wa ku mavele a hina a yi lavile ku a fa humelela a hi yengetela mali ya hina ku hi ta kota ku ke ke group la hina hi va ni ku tlakuka a khensa ni mina seswanile ni mina pasmon lova hi le ka nongonoko swa vutomi na tshemba mutwile kusuka ka mana sofia va ka va hlamusela i ku ve mavele a tlotsiwa a lunge va nge ku pungeliwa a swi ta saseka a tshemba hi ta kumavo hi ta va ta tshovelawo swimbirhi swinharhu kwalaho ke sweswi tshikani hi nga twa lisimunyana hi koka moya lisimu li ngo ambexa matimba eka hi ku hosi ambexa matimba hi kota ku khusa mali ya hina

hi revele swiambalo nti loko va ni ku mbala ka vona ku nga hambana a hi ve ku mbala ku nga tsakisa loko ve loko mi hi vona um a mi nge tshembi ku hi hina swiambalo swa hina vevanhu va gqoka tiburuku ta tima vavasati masiketi ya tima mabulawuzi ya hina na tihembe to ku basa hina na vasweki va hi swekelaka siku la kona va ambala masiketi a tima

ma kota ku hi nyikawo mavonelo a n'wina mi nga rivali ku yi landza ke facebook a yi nyamutlha hi swona ni nga mi khomele yi ka yi vulavula hi revelemitirho ya saseka endliwaka vondweni a va nge vona i fuxayi a ve va endla swi ku hoxelana timali a ni mitirho ya saseka van'wana va endlaka ve va fuya vo timbuti swo hambanahambana